So ladies and gentlemen, jadimo ga masira. Jadimo gik ma masira en. Ah ah, ok bara ewe. Jadimo ga masira. Masira en. masira en kisemanyo ga ngama madam. Isemanyo, isemanyo, isemanyo. Yoro faya mokwongo timo nade? Yoro mar ariyo timo nade? Yoro mar adek timo nade? Yoro mar ang'wen timo nade? Mar abich ka the fifth to timo nade? Kasto mar auchiel ogocho ni to amwan obiro gang'one. Obiro gang'one. Kasto iwacho ni bas. This is the day that the Lord has agowa. Kori ikori imudo njugu ichamo mugo bero itimo Kato kuom awi maber fecha cha otiyogo motimre nade mochopi kasto ochopo kato In bende kaka wuod luo ing'e ng'ato nodwogo swaga. Iketo thum. Ing'e ni tugo wang' noloko. Wadok nyaka e lworo pap. Kwachi wuo nyasiaya. Tem ilwore pap diriyo. Ka tich odhi maber, tem ilwore pap ang'owa. Koro in bidwa ni ilwore. Koro idwa mondo imoke. To kimoke miyo mondo imoke amoka ni i. Ing'e ni nigo salute. Ipo kang'o motimore? Ipo kang'o motimore? Koro ing'e niya, iluongori bura, idhi e bura moro. Idhi e bura moro tiluonge, an ing'e na jakarachuonya, kanyaluo yombe. Tikone ni to wuodo yombe. Ma gimoro amora ma chamo te michamo ni. Ang'o momiyo ibiro timo? Ing'e ni in e bura kendi. Papi weyo kocha gi jotugo. Koro ibiro ibiro e bura kendi. Koro in wan man gi ang'owa gi jathuru. Koni wuod baba. Wuod baba ma wan ga wana kanyakla kamoro. Ka nindo kech tibe nindo. Ka chiemo tibe timri nade? To sama nindo to in samoro nyaka anindo to in itimo inade? In ichiewo. Samoro ang'o momiyo koro itimo na kama? Ai wacho ni ah, wasewinjore gi wuod dala we wadog ang'o? Udok e pap. Ing'e ni sama idok e pap to wuod dala uni serious. Oye pa koro koro gwadhi nego. Koro to tho. Koro to- uneyo kucha kuchopa chope pap. Jathuru ng'ini eh. Ing'eno ng'i. Ing'eno. Ing'eno ng'i okoni in In donge nitiere chieng' mane adwaro to nituora idwa yie. Mani ng'eno wuoyo kodi nikech nitie sama chieng' mane odwa nembo wuothe titimori nade? Kori ikaso kori ng'eni dhi osechwaki sai koni ah koro tada luore. Iomo mi om mi om mi kiomo ni kori donjo pap. Jathuru. Masira patu. Masira ah, bacha no dhie half time. No go masira first half. Koro doke masira half time.

uh, circumcision, VMMC. if you also want vasectomy, in, huh? if you also want vasectomy, huh? Uh, uh, onge gima lit ni timo vasectomy koka after every three months jaodi every nine months kori yende dhi yaw lweny gi daktari kon daktari Sama nabiro ka to nwawuoyo maber kendo ninyisa ni gini ok chak timre. Ang'o maneno ni? Ngeni tingo result. So you can also do vasectomy and of course kidney stones, anything to do with urology. Maybe you are not the patient, but our old wazees and the mamas back in the village experience this a lot. They also do uncontrollable urine. Huh? Dysfunction. Jathuru moro mwawuoye mosiko weyi kidwa donje papcha. Ineno jathuru cha? Eh, jathuru no. Jathuru no ki limo Dr. Oluoch Onyango to bro make sure ni jathuru no onge samu bro werugo. Kalwenyo chopo to kode. Koro, uh, to prevent all this, ladies and gentlemen, we have a urologist in the house, of course, Dr. Oluoch Onyango.